A dwi nôl eto a dwi wedi neud leggings fi so dwi'n angen mynd i chwilio am mwy o iron ŵan i neud mwy o yym armour a dwi isio tools mwy o tools hefyd ac hefyd yym pry- yn y fideo dwytha nesh i cael diamonds ond nes i farw wedyn ac hefyd um, oedd na ges i iron a bob dim ond nes i farw so dwi'n meddwl fydd hynna i gyd i disappeario o'n. Gobeithio ddim, dwi'n mynd i sbio. Um, Gyna fi iron sword wan hefyd. Dwi'n angen chwilio mwy o iron, dyna beth dwi ar y hunt o wan, iron. Oes gynno fi ddigon neu torches fynd lawr y mine yma. Neith hynna. Iron. Ac um, mae'r iron yma hefyd yn mynd i rei helpu ni ladd, um, ladd pethau Achos genna fi'r aen sod 'ma hefyd. Nesh i ca'l ai ono un o'r rhein nath ladd fi yn y episode dwytha ond ma' nw'n hawdd i ladd efo aen sod 'ma wan. Ail episode fi ydi o a dwi efo yym aen sod bron iawn full set o aen ond yym nesh i ffindio diamonds yn y episode dwytha fatha neshi ddeu gynna ond neshi farw so dwi'n bach yn drist am hynna ond fel arall dwi'n mynd i chwilio mwy o iron neshi ffindio tri diamond hefyd a heina odd y yr ru- union run ag o'n i isio achos o'n i isio neud um, diamond pickaxe achos dwi isio mynd i'r nether Ac yn y neddfu lle ti'n gallu lladd wyddfa, neu fedrwch chdi ladd wyddfa yn rywle ond ti'n angen pethau o'r neddfu. A mae yna lava lawr fama, ac os mae yna... Nag oes, does yna ddim diamonds yma. Achos weithiau os mae yna... Os mae ochr lava, mae yna fel arfer diamonds yma. Dwi'n mwyn gwybod pam nes i rei sword fi ffwr. Gyda fi arrow wan. So fi'n dda achos Fy rai neud y peth bo efo cactus ond dwi di colli'r cactus wan. Ma na mwy o ain ar y to jyst dos o ma lava a wan torch arall. A wan I mineio'r ain ma a wedyn fydda i efo full set o armor. Gynna fi full set o armor wan ar ôl fi smeltio'r ain ma a neud y helmet jyst y helmet dwi'n angen. A wnaeth hynna brifo. Ac gyda fi, nes i wneud dau ffyrnus, chos o'n i isio bwyd yn episod dwytha. So dwi jyst na'n disgwyl am hwnna. A wedyn, na i fynd am adventure bach. O, mwy o iron. Mae'r iron yn bwysig i gael, chos mae o bron iawn yn O mae yn ail ingot gora ond ma na chain melt a my ti'm yn gallu cael hwnna my mae o'n mynd ew'r stone sword os da chi'n mynd â'r creative i'r lle a my'r ma na fatha a my ma my fatha chain kind of thing ag wedyn rhaid chi iwsio hwnna wedyn neu mae o'n y trydydd a my gora. Ta pedwar. Dwi'm yn siŵr be'. Ond y gold naci y leather yw'r gwaetha and y gold tools ydy'r gwaetha. Chos um, ma' nhw'n rhedeg allan lot ond mae'r ma golden pickaxe really da. Chos mae hwnna um, yn gallu mainio really sydyn. So os o'n i efo gold wan, so o'n i'n dangos chi hwnna. Achos weithiau dwi'm yn angen gweld achos mae e kind of yn boring gweld achos dwi byth yn iwsio fo lot ac mae o yn cweit boring. So os gennon ni ddigon, oes, digon i wneud full set o armour. Reit, wan gennon ni full set o armour ac dwi'n mynd i jyst disgwyl am hwn. Na, actually, na i fynd am adventure. Nes i ddeu'n episod dwytha bo fi'n mynd i fyw yn y cave ma ond dwi di newid meddwl fi a dwi'n mynd i fynd i rwla gwahanol ond dwi'm yn gwbo lle i fynd wan yym ella trw'r ffor ma ma na mwy o ain yma roi main i hwnna i ga'l mwy o petha da fatha full set o tools dwi definately'n angan ag yym Mae 'na dig- os dach chi'm yn gwybod, mae 'na ddigon o diamonds yn y world i cael tri full set o da- diamond da yma. Mae skeletons yn noio fi heddiw, a chdi ydi o. Ond ti'n stuck mewn wal, so na i jyst mynd, ie. Oce, lle wyt ti dal yma? Ocê nes i ladd hwnna ond yym dwi'n angen ca'l ffordd fi allan o'r cave ma gynta. Ww dwi'm yn gwbo pa ffor i fynd. O ravine ella ma' 'na diamonds yn fan 'ma. Ma' 'na definitely zombie raid wel hwnna. Mae 'na ddau yma. Mae 'na un ar y ochr fan'na ac um, dwi'n angen ai... O, oh, gyda fi ddigon i neu iron... Nope, oes. Gyda fi ddigon i neu iron pickaxe. So, ar ôl fi wneud y iron pickaxe, fydda i'n gallu minio diamonds. O, ti'n angen iron pickaxe i cael Da hwnna dwi isio ond ma' hwnna'n sydyn hefyd ond ti'n angen aim pickaxe i falu diamonds ac ma' fi nadw dydw i ddim yn mynd i farw ond ma' crafting table fi ar gollon waw um, ce dwi'n mynd i farw eto so hiw dwi'm yn gwybod be' i wneud. Achos dwi'n mynd i farw eto. Um, mae yna gold fyny fanna. Gold ydi hwnna? Neu iron neu gold ydi hwnna? Os gold ydi o, mae'n ffantastig. Yep, gold ydi o. Ond dwi'n gallu cael ei fyny eto fo. So, um, iron di hwn yn y gwylod, definitely. A dwi'n gold di hwn, neu iron, dwi'n yn gwybod. Faint o gold yw e? Mae ar gollon. Na i'n cael torches fi a gweld os mae'n ei ffeindio'r blocs bach na. Um, dim o'r ffordd na. So be oedd hyn o fanna ta? Definitely gold oedd nhw. Ond i'n gallu gweld. Na ci, iron oedd nhw. Oce, okay, ta. Iron oedd o, so o'n i'n wrong. Ac Yym yn episod yma dwi yn mynd i farw, dwi meddwl. Yndw dwi yn mynd i farw definitely so yn y ddau episod dwi'n mynd i farw. Mae hynna rili weird a dyna erioed wedi digwydd o blaen. Ac mae yna slime bach lawr fama sy eisiau lladd fi. Dwi'n mynd i atal o ladd fi ddo achos dwi'n eisiau marw eto. Os un hat gynna fi ar ôl rhywun arall neitio fi a dwi'n dead so dwi rili ddim eisiau'r marw ia. Gold ydi o'n gobeithio. Ia gold, yes. Ond dwi'n mynd i farw, so does na'm pwynt um, deud yes, chos dwi'n mynd i farw anyways. Ac ai yn di hon? Ac um, mae'r... O oh, na, mae'r creep yn mynd i ladd fi, definitely yn mynd i ladd fi. Dwi di marw eto. Waw. Dwi marw lot heddiw, ac dwi eisiau hwn ladd fi eto. Dwi'n hoffi cwn bach, ond os dwi'n meddwl bod i teimio nhw, dwi'n eisiau lladd nhw. Ac dwi'n meddwl ella fydda i ffeindio ffordd fi yn ôl i'r temple 'na, ond mae'n mynd i fod yn anodd i... fydd 'na ddim diamonds yna i fi, so... Lawr fan'na oedd y cave, ail cave neu dwi'n meddwl ail ail oedd o. Oh no ma nos, ma nos, a ma hyn yn mynd i ladd fi. Just run for it. A fydd y skeleton yn y lle na. Ond dwi'm isio marw, dyna di'r unig beth dwi'm isio neud wan. Ac yr unig beth dwi isio ydy'r diamonds yn ôl. Ac dwi'n meddwl nes i ddim sbio ar Enderman. Ond dwi'n meddwl fydd y Diamonds ddim yna. Os dydyn nhw ddim, fydda i'n rili trist. Ond os maen nhw, fydda i'n hapus. Ac hefyd, um, fydda i'n gallu gwneud Diamond Pickaxe, ond dwi'n mynd i gorau gwneud maen iawn i chwilio am obsidian. Neu fydda i cael bucket, a wedi'n cael y dŵr ma'n fama. a wedyn chwilio am y lava, chwilio am lava a radar, a wedyn mae hynna'n neu obsidian, neu sa fo'n gallu neu stone. Ac os di hein ddim yma wan, fydda i'n gorfod mynd i chwilio am temple arall, ond dwi'n mwyn gwybod os fydd na un arall, ond hwn ydy'r un definitely. Oes, mae pethau fi gyd yma, yes. Ond mae yna baby zombie fanna, sy'n annoying. A mae o'n mynd i ladd fi eto yndi? Pam mae'r zombies yn annoying? Dwi newydd farw eto, so dwi'n angen sod i ladd y zombie bach na. Ac um, mae'n really annoying bod fi marw bob tro. Chos os dwi'n marw bob tro, Fyddai'm yn gallu cael trwy'r fideo 'ma heb marw, na dim o'r fideos eraill. Ie, sgynna fi union digon i neud sod, ca. Ond dwi'm yn angen sticks 'ma i mwy, ond jyst sod dwi'n angen. Achos dwi isio pigo fyny'r diamonds 'na, os ma' 'na diamonds yna. Ond dwi bach yn lwcus achos bod y petha dal yna. Ond dwi'm yn meddwl fyddan nhw'n dal yma ŵan, ond ma' 'na fatha armies o mobs allan fama so ma'n mynd i fod yn beryg so dwi'n mynd i trio cael i'r lle yna heb marw eto. Mae cael i'r lefydd heb marw'n anodd achos dwi heb di bod ar ôl yma lot, jyst dwy waith ac dwi yn mynd i fyd ar goll yn barod ond dwi'n meddwl os rwy'n ffeindio'r temple yna fyddai'n ffain ond lle mae'r temple yna fan? Um, dwi'n yn gweld o'n unlla. Dwi'n meddwl eich os dwi'n mynd yn agosach i fewn. Eich mae y tol i'r bryn yna. Ac mae'n yna ar ôl fi a mae'n iawn mynd i giro. Obviously achos dwi byth yn curo. Cos nath y zombi bach na jyst lladd fi'n syth. Ac dwi yn angen chwilio am y temple ma'n sydyn chos ma' na... Dwi eisiau fo fod yn fora lot. Temple, yes! Ond rei ladd y zombi bach na sy'n fewn i fo a wedyn cael diamonds fi. Ond dim fyddai'n hapus eto. So, dwi 'di ffeindio'r temple a dwi dod allan o mine fi. So, ond yr unig beth sy'n drist ydi ma' armour fi gyd 'di mynd. Ond os dwi'n lwcus, ma' iron fi dal 'na, ond os dim, yym, os 'di o, mae 'di disapîrio 'wan. Yym. fydd, fyddai'n ddim efo am o gwbl a fyddai'n endio fyny marw. Gobeithio, yes, diamonds fi! Diamonds in the cavern. Ac am y bob dim. Dwi'n mynd i cael lot o am y... Um, dwi jyst yn angen ffeindio crafting table os gyna fi ddim wood wan. Nope, gyna fi ddim wood, ond gyna fi sword. Triain odd yna ond ma na gold yma so rai neu bach o armor ond dim lot ddo. Charge! Ma'r spider yma mynd i farw. Chos ma'r the twm yma. The awesomeness. Mae'n awesome. Okay. Dwi'n mynd i trio wneud diamond sword yn lle diamond pickaxe. Na, actually, neu, neu iron sword A wedyn golden armour ag diamond pickaxe. Hynna ydi plan fi. A gobeithio na i ddim marw tro ma. Ag os gynna fi sticks, oes, dau stick, neith hynna ddim. So dwi'n angen torri coed. Lle mae yna skeleton reit fanna. Reit fanna. So dwi'n angen lladd hwnna. Actually, na i wneud diamond sword. Dwi'n mwyn cerio os Gynna fi ddim I diamond sword achos dwi rili rili yn angen curo'r mobs ma. Dwi'm yn cerio os gynna fi ddim diamond sword. Dwi jyst isio iron pickaxe a diamond sword. Ca, wan rai ladd y pobl ma'n hawdd. Cyrsiau, lle ydach chi wan? Dach chi eisiau darno fi ar ôl fi cael almond oes? Wel, dach chi'n cael, so dach chi wedi dod i'r lle iawn. Okay, gold, gold, okay. So, wan gyda fi bach o armor i wisgo yn lle marw. A wan... Charge! Brr! Cefn hwnna 'di marw. Nath o'm gollwng lot o betha do. Ma' 'na wolf bach yn fama so raid trio teimio hwnna. A 'dyn fe neith o ddod â tîm fi ag helpu fi ladd petha eryll. Oce so chdi ti isio? Yay ci! Oce so mae'r sgelt yma'n anodd i ladd. Diolch am lladd i fi ci. Oce so destroying! Mae mobs ar Minecraft really annoying chos fatha sut 'dach chi 'di gweld, ma' nw wedi lladd fi lot o weithia', ac ma' nw'n anodd i ladd hefyd, ond dwi... Peidiwch byth â sbïo i fewn i lygad o Enderman achos ma' nw'n rhedeg arnoch chi wedyn. Ma' hyn yn rili da achos o' ti'n rhoi pumpkin ar gei di sbïo ar Enderman. So dwi'n angen rhoi pumpkin ar. Helo Mister Enderman, lle bynnag wyt ti? Dwi'n meddwl bod o yma i mwy, ond i'm ots ddo, dwi'n mynd i dal ga- gwisgo hwn ar achos mae o yn edrych yn awesome. Can nes i weld hwnna, do. Ond dwi'n mynd i rei hwn ar yn lle, ond mae yna Enderman ar yr F yn lle. Dwi'n mynd gwybod pam o'n i'n croucho. Dwi'n meddwl nes i bwyso'r botwm wrong yna. A dwi a Mister Piggy ag ci fi fana yn mynd i ladd y pigion pid- piggy gynta a wedyn y piggy ochor ni. A wedyn dan ni'n mynd i fynd am explore dan ni'n mynd i fynd i ecsblorio a petha fel 'na ond dan ni'n mynd i ladd lot o betha gynta. ond i cael bwyd. Ond gennym ni lot a lot o fwyd yn barod o'r carod. So, ac dwi'n mynd i trio gweld os ydych chi'n ei bara. Nope. Fedrach ddod tra'n crafting table. So, crafting table lawr. Ac lle mae bwyd bara. Lle gennym fi chwech bara fydd hynna'n ddigon. Um, Be dyn nhw'n gwneud wan ydy mynd ffordd yma i weld os mae tu fi dal yma. Os dwi'n gallu chwilio am tu fi de. Wan gen fi diamond sword yma. Dwi'n mynd i gadw fo mewn chest ac dwi'n mynd i chwilio am sheep i ladd o fel bod fi'n cael wool a wedyn na i ni gwely a cysgu yn y gwely yn base fi a wedyn fydd weaponry a betha. Ond mae'r diamond yma definitely mynd i fod yn y chest o'r base chos dwi'n eisiau colli fo. A mae'r diamond sword yma yn mynd i fod yn hawdd i golli wwan. Ond mae'n beth da gen i fi bach o armor. Ond gyna, gyna o'n i efo full set o armor. Ac os dwi'n lladd bywch hefyd, dwi'n rhaid i gael leather i wneud bach o armor. Ond Mae'r A mae gyda fi ŵan. Dwi'n meddwl ella'n waeth. Dwi'm yn siŵr. Mae carrots yn handi. Chos maen nhw'n um, rei lot o health i chdi. Un leth y ges i. Lle na mynd i um, mwy o search am fwyd ac beswi. Dwi'n gwybod os mae beswi fyny fanna neu rhywle gwahanol. A dwi isio anvil hefyd cos dwi isio enchanted book 'ma i weithio. Oce so dwi'm yn gwbo lle i fynd wan. Ma' 'na sgwid lawr fan 'na so fedra i ladd y sgwid yna. Here squid, here squiddy. Oce ma' wnna 'di marw, gynna fi ink sacs on. Ocê yym lle dwi'n mynd i fynd wan? O ia chwilio am bês fi yn un peth a ma' 'na sheep yn fan 'na so dwi'n mynd i trio lladd hwnna. Charge! Ma'n anodd i nofio yn y dŵr 'chos fatha ti gor'o' gwbo lle ti'n mynd a wedyn jyst nofio mlaen. 'C'os fel arall ma'n annoying kind of. Dwi'n angen lladd hwnna wan. One hit kill. Amazing. Ac, ce, dwi'n mynd i os mae ffrindiau fo yma. Yndi, ffrindiau fo. Wan, dwi'n mynd i wneud bes arall efo chest a bob dim. A dwi bron iawn yn gallu gwneud dau wely. Os ni yn, sy'n amazing. Yndw, dwi yn gallu gwneud dau gwelych ond mae yna sheep arall yn fan co, so genna fi pedwar ar y funud, un arall wedyn. Ok, here sheepies. Ok, mae yna buwch o fanna, ac dwi'n mynd i ladd hein hefyd, two hit kill, achos bod hein yn gry, a dwi'n ei hitio ci fi, mi'n ddrwg. Cerdda so os ma'n ia os gynna fi fwyd i fo gynna fi dau bwyd i fo mwy na dau actually ond yn gor'o' neud am ŵan. Ca ma'n fine ŵan. Se di fyny plîs. Ca so yym lle ma' tŷ fi di mynd? Ag dwi'n mynd i endio'r episode yn fama.